Iċ-ċelebrant flimkien ma' dawk li se jgħinuh daħal proċessjonalment lejn il-post il-qaddis fejn hemm l-artal u fejn hemm l-ambone, fejn hemm is-sedja, fejn hemm anke l-preżenza ta' Ġesù Ewkaristija. Tibda l-quddiesa. Ngħidulhom ir-riti tal-bidu. Għal darb'oħra Aħna għedna li l-purċissjoni tad-dħul tidħol wara Ġesù kurċifiss, nivveneraw is-salib u ninċensawh. Għal darb'oħra il-quddiesa, bħal ħafna mill-attività liturġika tal-Knisja, tibda bir-radd tas-salib. Ovvjament hawnhekk m'għandniex sempliċement is-sinjal tas-salib, imma waqt li aħna nimmarkaw lilna nfusna bis-sinjal tas-salib, inkunu qegħdin insemmu wkoll l-isem ta' Alla. Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. U aħna u ngħidu, forsi din taħarbilna kultant, aħna u ngħidu l-kliem tar-radd tas-salib m'aħniex sempliċement insemmu l-isem tat-Trinità, imma qegħdin ngħidu fl-isem, mela dak li ħa nagħmlu qegħdin nagħmluh mhux f'isem xi ħaddieħor jew mhux għalina nfusna imma fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu li lilna Alla fdiena bis-sinjal tas-salib ta' Sidna Ġesù Kristu. U allura il-bidu, il-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni liturġika, il-bidu taċ-ċelebrazzjoni tal-misteri ta' Alla, tibda proprju fl-isem ta' Alla, dak li qed nagħmel jien u dak li qed nagħmlu bħala komunità qed nagħmluh f'isem Alla. Mela, immedjatament wara r-radd tas-salib, Iċ-ċelebrant isellem lill-ġemgħa. Jista' jkun li kultant f'ċertu ċelebrazzjonijiet liturġiċi nsellmu lil xulxin kif insellmu lil xulxin barra t-triq. Kellu bżonn, però, li aħna nsellmu lil xulxin barra t-triq kif insellmu lilna nfusna u lil xulxin fil-liturġija billi ngħidu, Il-Mulej magħkom. jew il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqdu fl-Ispirtu s-Santu tkun miegħek ukoll, hija t-tislima li aħna nieħdu mit-Tieni Ittra ta' Pawlu lill-Korintin. Hija t-tislima li aħna nagħtu lil xulxin, mhux biex nawguraw lil xulxin il-ġurnata t-tajba, imma biex nifhmu iżjed li aħna hemm torbotna esperjenza ħafna iktar ogħla minn dik li torbotna barra minn dan il-post, barra minn waqt din iċ-ċelebrazzjoni. Hija r-rabta tagħna flimkien f'Sidna Ġesù Kristu. Ara, l-imħabba t'Alla, l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu, tgħaqqadna flimkien. Aħna magħqudin bħala Knisja u hekk se niċċelebraw. Imbagħad, Wara t-tislima, hu tajjeb li meta ċ-ċelebrant isellmilna b'dan il-mod aħna nwieġbu u miegħek ukoll b'mod li jinstema', jiena dejjem ngħid f'qalbi meta nisma' dik il-miegħek ukoll f'qalbi ngħid grazzi għaliex eħe dan huwa s-sinjal tal-għaqda tagħna f'Alla. Però wara din it-tislima, iċ-ċelebrant jistedinna biex Nippurifikaw ruħna, nissaffew, mhix sempliċement din maħfra tad-dnubiet, imma l-ewwel nett aħna qegħdin nirrikonoxxu li Alla huwa ħanin, Alla jħenn għalina u l-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna hija preżenza ta' mħabba u ta' ħniena. U biex aħna nidħlu f'din il-preżenza u ningħaqdu ħaġa waħda magħha, hemm bżonn li din il-ħniena tiġi applikata fil-ħajja tagħna. Jiena li nonqos Jiena li nonqos, jiena li niżbalja, u allura biex nissaffa minn dawn in-nuqqasijiet tiegħi li jbegħduni minn Alla, ara qisni qiegħed nipprova nneħħi minn bejni u minn bejn Alla dak li jfixkilni milli nersaq lejh. Nerġa' nentenni, mhux biss bħala individwu imma bħala komunità. Għax aħna m'għandniex biss id-dnubiet individwali, in-nuqqasijiet tagħna individwali, imma hemm ukoll id-djufijiet u n-nuqqasijiet tagħna bħala komunità. U allura għandi bżonn nissaffa biex jiena nersaq iktar fil-qalba tal-misteru. Hija wkoll hija wkoll mezz kif jiena Nidħol f'dak li hu ta' Alla, eh? Nissaffa biex inkun safi bħal Ġesù, nerġa' San Pawl, San Pawl jerġa' jgħidilna din il-ħaġa, biex aħna nissaffew kif safi hu Ġesù, biex jiena nipparteċipa, nieħu sehem u nidħol f'dak li hu tiegħu, fl-istess ħin turi d-dependenza tiegħi u tagħna lkoll fuq il-ħniena ta' Alla, anke din il-litanija qasira Li dejjem ngħidu f'kull quddiesa, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Ara, qegħdin lil Ġesù il-Mulej tagħna, Ġesù il-Kristu ta' Alla, dak li hu kkonsagrat ta' Alla, qed nitolbuh biex iħenna lina. U ovvjament Alla fl-imħabba tiegħu għalina jagħtina l-maħfra ta' dnubietna. U għalhekk dik it-talba tal-assoluzzjoni li ċ-ċelebrant jgħid f'isimna lkoll, innutaw Waħda mit-talbiet li fiha jinkludi lilu nnifsu, Iħenn għalina, mhux iħenn għalikom, imma iħenn għalina. Għaliex? Għax anke ċ-ċelebrant ukoll għandu d-djufijiet u n-nuqqasijiet tiegħu. U allura aħna lkoll nitolbu din il-maħfra ta' Alla biex nissaffew. Immedjatament wara l-assoluzzjoni fil-quddiesa, aħna intendu dan l-innu antik ta' tifħir lil Alla. Dan l-innu, il-glorja 'l Alla fl-ogħla tas-smewwiet, li jibda proprju bil-kant tal-anġli dakinhar tat-twelid ta' Ġesù, imma huwa innu ta' tifħir lit-Trinità. Huwa innu ta' tifħir lil Alla l-Missier, lil Alla l-Iben u lil Alla l-Ispirtu s-Santu. Aħna lil Alla nfaħħruh, mhux għax ħafrilna n-nuqqasijiet tagħna, imma għax qed Nerġa' nagħmel enfasi, u hija importanti ħafna, għax qed iħallina nidħlu f'dak li hu tiegħu. Lil Alla qegħdin ngħidulu aħna nirringrazzjawk u nfaħħruk għax inti qed tagħtina minn issa li aħna ngħixu l-esperjenza tal-ħajja tiegħek kif nittamaw li mbagħad niksbuha fl-eternità. Wara kollox, anke l-quddiesa stess għandha dan l-iskop li lilna tqaddisna, bil-Malti għandna dan il-vantaġġ u l-quddiesa għandha dan l-għerq, l-għerq li ġej minn verb qaddes. Hija l-esperjenza tagħna biex nitqaddsu. Imma Alla qed jagħtihielna din il-grazzja li aħna b'dak li se ngħixu qegħdin nikbru fil-qdusija, ġifieri b'xi mod jew ieħor anke nikbru fil-perfezzjoni li tixbah lil tiegħu. Imbagħad wara l-glorja l-Alla ġieli ngħidu u ġieli nkantaw, ġieli nisimgħu wkoll għax ikun qed ikanta ħaddieħor imma aħna nafu x'qiegħed jingħad u nistgħu anke ngħiduha f'qalbna. Ir-riti tal-bidu jagħlqu mill bil dik li ngħidulha t-talba kolletta, ġifieri it-talba li fiha tiġbor il-ħsibijiet ta' dik il-liturġija partikulari. Jekk ninnutaw, jekk tkun pereżempju festa jew tifkira ta' xi qaddis, tkun tirreferi għal dak il-qaddis, għall-ħajja tiegħu u kif aħna nistgħu nitgħallmu minnu. Fiż-żminijiet l-oħra tas-sena, jekk huma żminijiet il-qawwijin bħal mhu r-Randan, l-Għid, l-Avvent, il-Milied, huma marbutin mal-misteru li qegħdin niċċelebraw, U fiż-żmien ta' matul is-sena hemm suġġetti li jolqtu l-ħajja tan-Nisrani partikulari li l-Knisja tfakkarna biex nitolbu għalihom. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel illum aħna hawn nitkellmu dwar ir-riti tal-bidu huwa il-post li minnu issir isiru r-riti tal-bidu. Ir-riti tal-bidu isiru minn dik li ngħidulha s-sedja, ġifieri s-siġġu li huwa riservat għaċ-ċelebrant. Huwa mhux siġġu tron dan, mhux qiegħed hemmhekk biex jiddistingwi lilu nnifsu minn ħaddieħor, imma huwa s-siġġu, il-post ta' min qed jippresiedi l-laqgħa liturġika. U allura hekk jagħmel sens li s-saċerdot jindirizza b'mod speċjali l-bidu tal-quddiesa minn dan il-post, mis-sedja tiegħu, kif mbagħad fis-sedja tiegħu se joqgħod waqt is-smigħ tal-Kelma ta' Alla u se jagħlaq ukoll anke l-quddiesa. Irridu nifhmu li fil-Knisja, anke l-għamara, anke l-mod kif inhi mqassma l-Knisja, mhix qiegħda hekk għalxejn, imma kull għamara tal-Knisja, kull parti tal-Knisja għandha t-tifsira importanti tagħha. Is-sedja, is-siġġu taċ-ċelebrant juri l-importanza tiegħu bħala President tal-Ġemgħa, huwa dak li janima l-liturġija, U nagħlqu b'dan il-ħsieb, jiġifieri mhux biss fuq is-sedja imma fuq min qiegħed imexxi. Irridu nżommu f'moħħna b'mod speċjali aħna, is-saċerdoti li niċċelebraw il-liturġija, u l-Presidenza minn hawnhekk toħroġ u hawnhekk toħroġ verament, li kif nitolbu aħna se jitolbu n-nies. Il-mod kif nitlob jiena se jgħin lill-ġemgħa titlob. U dik hija Presidenza ħafna aqwa mis-siġġu li noqogħdu bilqiegħda fuqu.